Эфирда атна яңалыклары студиядә Әлфинә Хуҗина исәнмесез. Намуссыз хуҗаларга көн бетәчәк. Шәһәрдә тарихи биналарны барлыйлар. Юлчыларны алыштырудан максатлар үзгәрми. Алабуга юллары контроль астында. Шулай ук бүгенге чыгарылышта Бөек Җиңүнең 75 еллыгы капиталь ремонт йортлар исемлеге билгеле җылы кышның файдасы. Очрашу урыны Казан урамы, Игътибар үзәгендә мәдәният мирас объектлары, Алабуганың берничә борынгы бинасы киләчәге хәл ителде. Бу атнада Алабуга районы җитәкчесе Рөстәм Нуриев музей ядкәрлеге хезмәткәрләре һәм коммуналь хезмәтләр вәкилләре белән бергәләп шәһәрнең тарихи урыннарын йөреп чыкты. Хуҗасыз нигез корый, диләр халыкта. Ахры, күңелсез бетмәсен өчен Алабугада тарихи биналарны аерым игътибарга алдылар. Менә мондый шәһәр урамнары буенча йөрүләр барышында бинаның киләчәге ачыклана, хуҗаларын билгелиләр, ә инде хуҗасы булып та йорт тишелә бара икән, катгый чараларга да күчәләр. Мисалга, Олы Покров урамы 47 нче йорт. Ул җирле мәдәни мәгънәгә ия, хуҗасы 2015 нче елдан бирле бармакка бармак та сукмый, Бүген җавапсыз кешедән йортны тартып алу эшләре бара. Было предприятие соцзащиты, учреждение соцзащиты, они его освободили, да. Менә бу 50 сутыйлы җир мәйданчыгы Рәмис Йосыпҗановныкы. Ул аны сатып алган һәм Ышаныч үзәгенең элеккеге территориясен төзекләндерә башлаган. Ике бинаны сүтәчәкләр, ә менә кайбер элементларны калдырырга кирәк. Мисалга, менә бу заманында янгынга каршы корылган диварга тиясе түгел, Биредә тулы бер торак комплексы булачак. Монда йортлар була.
Йортлар, монда менә җирен без аны күчерәбез хәзер э, под ИЖС дигәндәй. Вот, и анда була э, йортлар, э, шул йортлар, блочный йортлар, танхаус шу дигәндәй. Вот шундый бер 10-12 шундый йорт, менә шул үзенең үзенең ишек алды була. Урам буйлап йөргәндә район җитәкчесе Рөстәм Нуриев тулы бер урамнарны, мәдәни мираска ия булган биналарны карады. Шулай ук алабугалыларның

Ну, в первую очередь, Биредә мәхәллә буенча уза торган юлны төзекләндерергә кирәк, инженер коммуникацияләре бик начар. Йортларга да ремонт ясыйсы иде. Очрашу барышында халык шәһәрчекләренең авыру урыннарын күрсәтте, аларның үтенече игътибарсыз калмаячак, дип вәгъдә иттеләр. Әлфинә Хуҗина, Михаил Филатов, Атна яңалыклары. Быел Алабуга районында унтугыз йорт капиталь ремонтланачак. Бу торакларда комплекслы ремонт планлаштырыла. Димәк, берничә төр эшләр башкарылачак, дигән сүз. Әлеге максатларга республика һәм җирле казнадан 176 миллион сум бүленеп биреләчәк. Моннан кала күпкатлы йортларның фасадларын җылыту буенча да масштаблы эшләр көтелә. Алабугада җиде торак йорты җылы кием киячәк. Бу исемлектә Нефтьчеләр проспекты, 21, 23, 25, 27, 29, 31 нче йортлары һәм Тугарово урамы, 24 нче йорты кергән. Ә капиталь ремонтка әлеге йортлар кергән, бу, Пролетар урамы, 52 һәм унынчы йортлар, Хирург Нечаев урамы, унҗиде нче һәм унынчы йортлар, Мәрҗани урамы, икенче йорт, Интернациональ урамы, сигезенче йорт, Тынычлык проспекты, 33, унбер һәм тугызынчы йорт, Тугарово урамы, егерме икенче А һәм егерме дүртенче йортлар, Нефтьчеләр урамы, егерме бер, егерме өч, егерме биш, егерме җиде, егерме тугыз, утыз беренче йортлар, Тойма урамы, унсигезенче йорт, Поспелово авылы, Урман урамы, өченче йорт. Тугызынчы май, Җиңү көне. Бу сүзләр һәркемнең күңелендә. Җиңү көне, изге бәйрәм, һәм ул онытылмаячак. Быел Бөек Җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үтәбез. Бүген Алабугада 28 сугыш ветераны һәм 490 тыл хезмәткәре яши. Җиңү көненең юбилее уңаеннан сугыш ветераннары 75 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү алачак. Тыл хезмәтчәннәренә бу сумма 50 мең сум тәшкил итә. Бу хакта Россия Президенты Владимир Путин ветераннар һәм иҗтимагый-патриотик берләшмәләр вәкилләре белән очрашуда хәбәр итте. Ике мең егерменче ел истәлекле даталарга, юбилейларга, республика тормышындагы мөһим вакыйгаларга бай ел. Быел республикада ТАИСРның 100 еллыгын билгеләп үтәбез. Истәлекле даталар арасында татар халкы тарихында зур урын тоткан шәхесләребезнең юбилей еллары. Ә бу ел Алабугада Таҗи Гыйззәт елы дип игълан интелде. Күренекле драматург безнең шәһәрдә 1925 нче елдан алып 1928 нче елга кадәр яшәгән. ТССРның 100 еллыгы кысаларында күренекле драматург Таҗи Гыйззәтнең юбилей елы уңаеннан, 125 ел тулу уңаеннан, бүген без Үзәк китапханәнең уку залында Алабуга үзәкләштерелгән китапханәләр системасында 2020 елның Таҗи Гыйззәт елы итеп игълан итү уңаеннан тантаналы ачу чарасына җыелдык. Таҗи Гыйззәт, безнең татар драматургиясенең иң күренекле вәкилләреннән берсе. Егерменче-утызынчы елларда Татар театрының яшәве, алга таба үсеше Кәрим Тинчурин һәм, әлбәттә, Таҗи Гыйззәтләргә бәйле иде. Алар безнең театрларыбызны репертуар белән үзләренең берсеннән-берсе

Таҗи Гыйззәт техникумга килү белән, ул башта комсомол һәм профсоюз оешмасы җитәкчеләре белән берләшеп, техникумда яңалыклар да урнаштыра башлый. Һәрбер торакта, егетләр һәм кызлар тора торган торакларда ул җаваплы студентлар билгели. Шулай ук инде бер кыз бер егеткә шефлык итәргә тиеш була, ул аның тегү-ямауларын да, Чисталык пөхтәлеген дә, ул аларның инде тәртипләрен дә тикшереп торырга тиеш була. Тынгы белмәс татар дөньясында чаткылардан янып китүләр. Чәчәкләрдән үргән тәкыялар, искечә әйтсәк, матур таҗ була. Таҗигыйззәт, синең юбилеең еллар аша безгә елмая. Һич онытмас сине якташларың. Синең исемең таҗлы, гыйззәтле. Шәһри Алабуга күңелендә син кадерле, данлы, хөрмәтле. Алабугада
Таҗи Гыйззәтнең 125 елы тулу алдыннан аның шәхесенә, аның иҗатына игътибар ителү бик тә күңелле хәл. Әйе, чынлап та, 2020 нче ел Ул бер үк вакытта Таҗи Гыйззәт елы һәм инде шушы бәйрәмгә багышланган чараларның Алабугадан башланып китүе бик тә куанычлы хәл. Татарстанда ясалма ат ите ясаячаклар, бал кортлары паспортлы булачак, ди. Һәм башка яңалыклар белән чыгарылышны хезмәттәшем Гөлназ Гайни дәвам итә. Озын сүзнең кыскасы, Әлфинә, бал кортлары паспортлы булачак. Февраль аенда хуҗасы, урыны һәм умарта күчләренең саны турындагы мәгълүмат булган документны һәр умартачылыкка бирәчәкләр. Сәбәбе, узган җәйдә басуларны химик эшкәртү аркасында умарта кортларының күпләп үлүе. Бердәм үрнәктәге паспортта умарталык хуҗасы, урнашу урыны, умарта күчләренең саны, шулай ук нинди эшкәртү һәм дәвалау чаралары үткәрелүе турында мәгълүмат булачак. Татарстанда ясалма ат ите ясаячаклар. Аны ясаганда антибиотиклар да, кеше сәламәтлеге өчен башка препаратлар да кулланылмаячак. Ясалма итне КФУның фундаменталь медицина һәм биология институты галимнәре махсус инкубаторлар ярдәмендә терлекләрнең кәүсә күзәнәкләреннән үстерәчәк. Ясалма ат итеннән беренче кәтлитләрне өч елдан ашап карый алачакбыз, ә кисәкле итне биопринтер биш елдан чыгарачак. Ышандыруларынча, ясалма ит авыл хуҗалыгы продукциясеннән берни белән дә аерылмаячак. Вәсилә Фаттахова турында китап чыкты. Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты, туган як җырчысы Вәсилә Фаттахова 2016 елның 26 гыйнварында бала тапканнан соң өзлегеп, Вафат булды. Аңа нибары 36 яшь иде. Журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Ханис Хаҗимов күренекле җырчының тормыш юлы һәм иҗади мирасы турында Вәсилә Фәттахова дип аталган китап бастырган. Китапка җырчының туганнары һәм якыннарының, коллегаларының истәлекләре тупланган. Ә менә Фидан Гафаров турында китап түгел, ялган хәбәр чыккан. Социаль челтәрләрдә, имештер, яраткан җырчыбыз һәм театр артисты Фидан Гафаров автоһәлакәткә очраганда хастаханәдә вафат булган дигән хәбәр таралды. Берникадәр вакыттан соң Фидан абыйның улы Азамат үзенең сәхифә һәм аккаунтында әтисенең исән-сау булуы хакында белдерде. Без исә мондый рухтагы ялган хәбәрләр таратучылар өчен бик зур күләмдә акчалата штраф каралганын, хәтта җинаять эше ачылу мөмкинлеге булуын да кисәтәбез. Алабуга юллары хуҗасын алыштырды. Ике йөзләп километр хәзер Алексеевск-Дорстройга күчте. Хәзер нәкъ менә алар автомобиль юлларын тәртиптә тотачак. Район җитәкчелеге юлчылар алдында нинди бурычлар куя, тулырак киләсе сюжетта. Район авылларына илтә торган юллар өчен хәзер яңа эшханә җавап бирә. Алексеевск Дорстрой оешмасы Алабуга юллары белән 2023 елга кадәр шөгыльләнәчәк. Барлыгы 227 чакрым юл. Район юлларына сигез кешедән торган ике бригада, егермеләп махсус техника хезмәт күрсәтәчәк. Мисалга, бу кышка 3,5 мең тонна комлы, тозлы катнашма әзерләнгән. Хәзерге вакытта инде безнең иң беренче задача дип безнең алда тора торган задача ул проезжий частьне, проезжий частьне боздан саклау. Чтобы һәрбер вакытта, любой, любой вакытта, любой погодада, чтобы һәрбер машина да икалды, беспрепятственно, без аварийность. Менә металл киртәләрне чистарту өчен бер бригада җәлеп ителә. Эшчеләр көрәк белән эшли тора, трактор карны читкә сиптерә. Төнлә яуган кар эшне өстәп кенә тора. Чистартыр өчен алты сәгать эчендә без аны чистартып чыгарга тиеш территориальный җулларны. Бу ул вакытка өлгерәбез, өлгерергә тырышабыз да. Бехтерево авылына кадәрге юл Алексеевск-Дорстройга караса, ә авыл эчендәге юллар бу җирлекнең вазыйфасы. Өстәвенә, күп кенә авылларда махсус техникалар алынды. Шулай итеп, хәлләр уңайга үзгәрде, диләр авыл халкы. Дороги в те года еще никак. Башка еллар белән чагыштырырлык түгел инде. Быел безнең трактор бар, тиз чистарта. В прошлом году то есть получается мы приобрели. Узган ел республика Президенты грантын оттык, шул акчага трактор алдык. Хәзер безнең кар чистарту белән проблема юк. Баул җирлегендә юлларның озынлыгы тугыз километр, димәк, бер тракторга эш җитәрлек дигән сүз. Кар яудымы, көрәкләрен күтәреп, авыл халкы да кар чистартуга чыга. Ялександр Зуев иртәдән бирле кар чистарта, беренче булып ишегалдын, аннан соң капка төбен кардан арындыра. Шесть часов уж здесь уж он уже пролетал. Мин гадәттә бишләрдә торам инде. Кар чистартучы трактор да шул вакытларда узып китә. Аның артыннан ук без дә кар чистартырга тотынабыз. Район юлларын чистарту мәсьәләсен гомум шәһәр киңәшмәсендә дә күтәрделәр. Юлчылар алдына төгәл максатлар куелды, юлларны тиешле тәртиптә тоту. Надо будет вот обочины. Биредә мәхәллә буенча уза торган юлны төзекләндерергә кирәк, инженер коммуникацияләре бик начар. Йортларга да ремонт ясыйсы иде. Юлчылар моның өчен барлык мөмкинлекләре бар, дип белдерде. Юллар, юллар, кая илтә юллар? Юлларның чиста булуыннан күп нәрсә тора. Мәсәлән, машина йөртүчеләрнең барасы урыннарына исән-сау һәм һәлакәтсез барып җитүе. Әлфинә Хуҗина, Айрат Шәйгөлләмов, Атна яңалыклары. Ә ул арада Алабуга төзекләндерү һәм яшелләндерү идарәсе автопаркы тагын ике юл машинасы белән тулыланды. Алар ком-тоз катнашмасы тарату һәм карны этү җайланмалары белән җиһазландырылган. Махсус техника җитәрлек. Ә менә шәһәр урамнарын кардан чистарту өчен эшче куллар җитми, дип билгеләп үтәләр биредә. Без шәһәр урамнарын кардан чистартуда ярдәм сорап мөрәҗәгать иттек. Шауринда аны иртә торырга кирәк. Физический нагрузка бар килә. Аны, ну, җәрәхәтсез эшләсәң, эш була инде, эшләмәсәң, Авыр була. Эшләсәң, чиста булып кала, кешегә рәхәт була җөрергә. Әби бабайларга менә менергә рәхәт. Чиста тотуга. Җырпаса инде авырла, җыгыла. Болай да балин сак булган кеше белән. Болай эшләргә. Эш бер кашында гына шәкергә китермей. Хөрмәт итәләр менә, рәхмәт итеп әйтә китәләр монда кешеләр. Хәзер чиста кында да. Юк, дворник булып эшкә бармас идем. Бик авыр эш эш. Кул эше.

Җылы кышның файдасы бармы? Тун-итекләр шкафта, суыктан чемердәп бит алмалары да кызармый, урамга чыгып беренче сулышны алуга чәчләргә ак та кунмый. Бәсле агачлар турында сөйлисе дә юк. Һава торышы март башын хәтерләтә. Гыйнвар температурасы быел нормадан ун-унике градуска югары булды. Һава торышын фаразлаучылар февральдә дә зәмхәрир суыклар көтелми, диләр. Яңгыр яумаса, шунысына риза булырсың инде. Безгә коры эссе һава торышы һәм кышкы салкын әйбәт. Чөнки салкыннарда күп кенә вируслар, төрле эпидемияләр, Африка чумасы, кош гриппы һәм башкалар юкка чыга. Унбиш-егерме градус салкын, безнең яклар өчен бик әйбәт һава. Ә тулаем алганда, җылы һаваның минусларга караганда барыбер плюслары күбрәктер. Һәрхәлдә, икътисади планда шулай. Ягуга экономия, кар көртләре, бураннар юк, кешеләрнең өшү очраклары да юк. Европа кышы ул кадәр начар түгел инде. Бу көннәрдә студентлар үзләренең бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Билгеле булганча, Алабуга, студентлар шәһәре. Дөрес, хәзер аларның күбесе кышкы сессияләрен тәмамлап, каникулларга таралды. Без аларга күңелле яллар телибез. Егерме дүртенче январь, ул безнең студентлар көне, ул безнең көн һәм инде мин студентларга теләп каласым килә. Яхшы билгеләргә укырга, һәрвакыт зачет булсын. Җиңел генә һәм инде барыбызга да сәламәтлек телим һәм студентлар бергә бергәләшеп матур итеп дус яшәсеннәр менә безнең алабугадагы сыман менә без бит монда әллә ничә уку йорты бит инде медицинский культура